активист бар бит альмира апабыз эми ул нәрсә деп әйтәдер самый умный народ эми пародия ясыйм инде эми татар мы никогда сексом не занимались мой народ самый умный народ они никогда сексом не занимались рабит батулла нәрсә деп җавап биргән әйдәле беләсеңме юк әйткән ә җиде миллион татар или сигез миллион татар каян килгән әйе

Менә күрдеңме? Без дә күрдеңме? Без дә дәвам итә алмыйбыз. Юк, менә менә оялу хисе бар. Юк, әгәр бер каян ул? Без ул теманы япсак, ул каяндыр бәреп чыгарга тиеш. Башка җирдән. Менә безгә монда әйтеп торалар, штаннан бәреп бәреп чыгарга тиеш. Килешәбез, әйе. А менә, а менә миңа кызык, Ә ул кирәкме безнең теге әйтик, ну яшьләрнең дип әйтик инде, яра 18 плюс яшьләрне тәрбияләү. Менә карагыз әле. Әлбәттә. Мәсәлән, мәсәлән, мин татар гимназиясе укыганда безгә аерым фәнне хәзер әйтәм, 6-7 сыйныфта кертә башладылар. Ул да булса гигиена полов дигән. Кызлар аерым, Без аерым әйе. Менә анда аның турында сөйлиләр менә. Кызларны ничек ничек ират укытучы укыта или егетләрне башта аңлаталар менә. Мәсәлән, җенси органнар турында инде әңгәмә малышева кебек инде водолазкалы җегет бармы шундыйрак дип язып чыннан да кызы ди безнең нәрсә кая икәнен аңлата идең соң соңыннан менә баланың ничек барлыкка килүе кайдан ул чыга аның сыекчасы нәрсәсе һәм башкасы Һәм башкасы, һәм башкасы, һәм тугыз айдан соң... Барлыкка килдең, Фәрит, син. Сине тугыз айдан соң сине, мәсәлән, әнә кәбестәдә табалар сине. Әй. Килдә менә шулай. Барыбер шуңа килеп Сез- кайта. Сез үзегез менә нинди сездә нинди реакция була иде? Сез тыңлап тора идегез дә, Без аны беләбез инде. Йо, йо, без хо-хо! Менә шулай дип утыра идек, чыннан да менә. Безгә кызык иде. Кем булса да безгә моны аңлатырга җыенды дип. Әлбәттә. Ул Ә кызык. өйдә әти-әниләр аңлатмый иде. Без

Ике мең, ике мең дә дүртләргә хәтле микән бардым? Бу, а, э, Дизайны үзгәрде. Ә Ул вакытта ул аклы кара ЧБ иде. Уртак түшәк, дөрестән дә э, беренче шундый теге адым Ә нәрсә ясаучылар. ул? Журналмы? нәрсә? Әйе, юк, ул Акшарлар Акшарлар клубы. клубы. Шарларның яңа бер сәхифәсе бар. Сәхифәсе, әйе. Әйе. Кайчан? Кайчан Аны- килеп Аны җитте? вакыттан шулай ук мәрхүм Габдрахим алып барадыр, әйеме? Әйе. Ә нәрсә турында анда бара иде? Менә анда менә үзең аңлыйсың, уртак түшәк белән. Аңлыйм. Уртак түшәк. Уртак. Һәм әйе, аның анда нәрсәләр генә язмыйлар иде. Юк, иң мөхиме ул гәҗитнең рейтингы зур иде. Халык әбиләр ярат. Юк, юк. Юк, юк. Уртак түшәк каямында. Әйе, менә карак, карагыз әле, менә. Юк, дөрес әйтә, дөрес әйтә. Менә беләсезме, ул аның рейтингы. Зур ия именно. Ләкин аны әбиләр алсалар да, безнең әбиләр барыбер сүгәр. Сүгәй. Нәрсә турында сөйлисез? Безнең хаз татарга хас булган әйбер хәзер дә шулай сүгәләр. Сез нәрсә турында сөйлисез? Китегез, оятсызлар. Беләсезме, без бездә менә әйтәм бит, безнең безнең халыкта аның турында сөйләргә ярамый. Э, кеше алдында Җөргә ярамый. Әйе, әйе, менә ничек төр. Яктыртырга ярамый. Ярамый дигән әйбер бар. Менә шулай. Әмма мин яктыртырга ярамый. Әйе. Менә мин тагын уйлыйм. Менә бар бит инде сексуальность дигән әйбер әйме әйе ә ничек ә ничек өйрәнергә сексуальлек әйе ничек аны димәк ничек тәрбияләргәме мәсәлән кемдер белми яшь егет аның яна менә ул тели Ә ул аны аңламый ничек үзенең э, үзенең мәхәббәтен аңлатырга, үзенең мәхәббәт тирәсендә. Солидол, пакет. Менә кая барасың? Солидол нәрсә ул? Солидол? Мин белмим. Авыл баласымы соң син?

Секс белән шөгыльләнмәгәннәр, безнекеләр мәхәббәт белән шөгыльләнгәннәр дип әйтмәкче булгандыр алар. Ә, Никогда секс, инде мәхәббәт булды, любовь. Э, Любовь. Дөрес әйтә. Э, Любовью занимается бит инде. Шулай Әйе, дип әйе. әйтәләр, инде, мәхәббәт белән шөгыльләнү. Ул теге секс дигәндә ниндидер теге хайвани берәр нинди э, шундый э, Төшенчә дисең. Бәй, ну, нидер физик хәрәкәтләр белән Я, бәйле әйбер. мәхәббәт белән шөгыльләнү үзеннән уже фигыль битендә шөгыльләнү. Аңлыйсызмы? Юк, инде монда ниндидер күңел белән Әйе. э, берләшүе. Ни, хисләнеп. Нидер Хисләр. бәйлелек бар, бәйлелек. Әйе, әйе. Менә Бәгыреңне. Ул теге бер- Бер-береңдә эреп китү. Физиология генә түгел, ә анда син әле күңелеңе дә өстисең. Аны нәрсә сә- секста да бит инде анда син ярар, э, беренче ел сиңа нәрсәдер кызык, син өйрәнәсең, син теге эттек экспериментлар. Алдан, арттан, анда, монда. Аннан соң сине ул бит теге э, ничек әйтергә? Туйдыра? Килә Юк, аласың. Юк инде. Синең теге азарт бетеп китә бераз. Теге Уңайлы булсын. Теге был уже подъездда түгел. Сүнгән булсын бераз гына. Соңыннан башлана күңел, Юк, үземнең тәҗрибәне сөйлим дип Соңыннан гына күңелгә эзли башлыйсың. Минем дустым бар. Бер дустым бар бу теманы белә торган. Юк, Тукайдан соң бу икенче цитата, конечно, Тукайдан

Ах, менә. Зверобой. Бөтнек зверобоймысың ул? Юк, зверобой онсы аерым. Зверобой мәтрүшкә. Татарча белмим ничек. Мин беләсеңме нинди теманы кузгалтмакчы идем? Менә э, секс дигәннән без теге булай ачык аның турында сөйләшмибез бит, әй бит. Гел һәр вакыт менә кеше арасында татарларда дип әйтегез. Ләкин менә безнең кайсы гына фразеологизмнарны алсак та, Әйе. Татар телендә. Алар бөтенесе шуның белән бәйле. Әйе. Бөтенесе шуның белән. Әйтемнәр, мәкальләр. Юк, шул инде фразеологизм шул. Әйе, мәсәлән. Сүгенү сүзләре. Сүгенү сүзләре, анда бит инде татар әтисе генә әйтергә. Бу бәлки татарга гына хас әйбер түгелдер, бу бөтен халыкта да бар тигез. Ә бәлки тәрҗемә генә ителгәндер. Сүгенгәндә. Татарларга әйе, тәрҗемә ителгән. Шундый булган исем. Бер сыгыштым, йокладым, тагын уяндым бу кичә. Мин сыгыштан җилле давыллар кубардым бу кичә. Майланып беткән минем иренем кершән берлән, тоз ялаучы сыер төсле үптем, яландым бу кичә. Мин мөселман өскә чыктым, аска калды кафирә. Ичмасам, динем өчен чынлап үч алдым бу кичә. Искә төште сигез оҗмахның ефәк мендәрләре. Ик уклым берлән имчәккә таяндым бу кичә. Тартып өздем, җиз тәре тыкка Таккан икән ул муенына, дин юлында каһарманнардан саналдым бу кичә. Ары бара, бире килә, бер керә дә, бер чыга. Ул кызыл фәсле малайга таңмар калдым бу кичә. Бу кичәдә шундый сыңар имчәгемне саудылар. Кич белән кайткан сыер күк таландым бу кичә. Сорасагыз, бер-бер сөйләргә барча төн әхле берлә. Бер-бер артлы унике тапкыр куялдым бу кичә. Чыңгыз әүләде, Булып та бездә гайрәт булмасын. Мин бу сүзнең раслыгына тамга салдым бу кичә. Мин аңладым. Беренче татар э, вот понтлар чәчүчесе ул Тукай булган. Әйе. 12 күп бит инде ул. Бигрәк. Я- Йо, Тукай- Сәгатькә бер булса 12 сәгать буе бер туктаусыз. Ну, Тукай бит 27 гә хәтле генә яшәгән, аңа ул вакытта гомумән кеше организмы көче бар иде. Кеше булган. Э, Каләм кеше генә түгел. Һәм бит ул 27 яшендә түгел, ә 20 ну, бер булган. 20 дә. Ул 8 сәгать. Димәк, 8 сәгатьне 12-гә бүлсәк ничә була? Монда ярты сәгать. Туры килә. Ярты сәгать саен. Әйбәт, әйбәт. Сәгать саен. Рәхәтләнде. Юк, мин мәктәптә әдәбият дәресенә йөргәндә мин уйлама, не без теге Габдулла Тукайның сексы турында сөйләшербез дип. Гомумән. Юк, мин мин уйлаган идем, алар теге буш вакыт языйм әле. А, Беләсезме, егетләр, Андый ниләр күп бит. Ә бу чынлап та бу Бу чынлап та Бу шулай. аныкымы соң ул? бу чынлап та шулай. Әнҗә безгә аны Мин аны таптым. Бу өйрәтмиләр. а, э, җәмәгать Юк, әгәр дә мәктәптә шул шигырьләрне безгә укытканса, мин бөтенләй башка кеше булган булар идем. Юк, бәлки, ну, Соңгы классларда. Курак заряды. 18 яшьтән соң кирәк инде, бу бит 18 плюс. Әйе. Хотя бы университетта укытырга. Анысы бар, архивта бар, алар чыннан да бар. Мин аңламам, нинди малай турында сүз бар анда? Бу инде э, бу малай турында. А. Кызыл башлы малай турында дим. Ага. Әйе. Ә, А, без инде- Полицейский. Юк, мин тәкъдим итәм менә э, бу шигырьдә менә э, ул бит инде татар Һәрбер татар кешесе белергә тиеш мондый шигырьне. Беренчедән, ә икенчедән менә э, тупларга кирәк бер җыентык чыгарырга һәм аларны теге җенси тәрбияләү дәресләренә кертергә. 2002 елда Фәнзаман Батал дигән язучыны беләсезме сез? Э, язучы прозаик, сатирик, юморист инде лайма. Э, без аның белән дуслар идек вакытында, хәзер инде бакыйлыкка күчте. Ул мин ул мине үзенә чакыртып, э, архивтан Идел Пресс, ул вакытта Идел Пресс архивтан Тукайның шигырьләрен алып кайтты. Менә укыды. Укыдым, Мин әйтәм, кая монда бөтенесе дә нормально язылган бит. Менә хәзер алдагы хәрефләрен ни тоташтыр ди. Монда беренчесе К китем, икенчесе икенче юлда У, Т, Т, Б, Т, Т, Б. Син әйттең аны. Мин телемне телем битә яздым, мин әйтәм, юк шуннан да шуннан. Менә шундый тукай иде инде ул ди. Безгә тукайны башкача тәкъдим иткәннәр булып. Юк, менә без без теге шагыйрь дип ул китапларга язган шигырьләр язган дип уйлыйбыз да гомумән ул бит инде кеше булган әлбәттә без ник аңа теге кешегә хас булган бөтен сыйфатлар аңа бәлки ят булырга тиешмени килешәм син есенинның андый шигырьләрен бер көнне укыдым ул хулиган иде вообще ну рәхәтләндем укып бу бит инде гомумән есенин мәктәпләрдә укытылмый андый есенин аның менә есенинның андый ягы бар Андый ягы бар һәм аны күп кеше белә. Ә нишләп Тукайның андый ягы булмаска? Ну, беләсең, минемчә, бу безнең татар халкында, безнең мәдәниятебездә яшерелә торган әйбер. Ә яшерелә торган әйбер. Без аны нигәдер без аны оялабыз мисал. Оялабыздыр бәлки. Менә әйе, мәсәлән, сине кайдан таптылар? Менә сине көнбагыштан таптылардыр, әйе моны. Шулай әйтергә тиешме без әйе? Кәбестәдән. Сине кәбестәдән. Кишер. Кишер, мине бәрәңге базыннан. Ну, беләсең, ул

әз һәм әз генә лә юк яшерелгән ул безнең нигәдер нигә чыкмый ул безнең теге өскә чыкмый эфирга чыкмый кайдыр мәсәлән шул ук шул ук теге теге халык җырларында бар бит инде ул бит ул бит үзенә күрә уйнау теге син миңа кулыңны бирерсең мин сиңа барыбыз йөрербез болыннарда Ә бит нишләгәннәрен без аларны аңлыйбыз. Буруннарда, туктале, урман арасында. Э, хәзерге заман җырларында бар, менә мәсәлән, э, Аиш дигән җырчы. Хәзерге заман җырлар. Хәзерге заман. Хәзерге заман бит. Ярар. Дөрес әйтә, дөрес әйтә. Заманча җырлар. Әйе, хәзер бар иде шундый җыр. Бирмим мин сиңа. Әйе, әйе. Бар иде, бар иде. Юк, аны менә бурычка турында түгел бит инде ул. Юк, аны менә безгә дә, менә безнең колакны да ул кисә. Без теге үзебезне заманча яшьләр дип әйтсәк тә, барыбер ул безнең колакны кисәе бит. Менә татар телендә шундый ерак җырлар бар, яңгыраса. Без аны кабул итә Хәтта менә бу Тукайның шигырендә укыдык, без ничектер менә метафоралар аркылы. Әзрәк күнегелмәгән, әйме? Ә менә мәсәлән шул ук рус эстрадасында бик күп бит инде анда әйберләр анда теге теге идет там тегеләй болай. Әй, анда бит инде. Бәлки моның ни булырга тиеш теге урысча әйтмешли, культурасы булырга тиеш. Ул улай бер дә әйтә белү, сөйли белү. Мәдәнияте шундый, менә аны бит ничек күрсәтергә кирәк. Менә монда, менә монда Тукай бит, ул шулай матур итеп язган. Син аны теге пошло түгел, теге совсем теге диясе килми. Ул аны ничектер матур итеп майлап теге майлап тузларын инжәккә белән әйе хәзер бер генә сорау бер генә сорау менә сез миңа әйтегез безнең татар эстрадасында сексуаль җырчылар бармы Именно Бөек татар крашлары. Бөек татар крашлары. Бәлки электән, бәлки хәзер. Мәсәлән, мин 2006 елдан бирле Барсмендида эшләдем, әйме? Анда хатын кызлар өчен краш булып тоелган Син тәүбәгә килдеңме? Әйе. Э, алар алар арасында андый андый диджей Радиги. Ага. Иде. Э, хәзер дә шулай. Юк, хәзер дә шулай. Ул гомумән бер дә үзгәрмәде. Мин э, хәтерлим, үзебез дә тыңлап йөри идек һәм аның артыннан менә Шуңа күп кызлар Йөзләгән, шау- шау- дистәләгән кызлар. Мин күптән Күзләрең түгел, бер сар- ел, сар. бер ел элек аның концертын алып барган идем. Мин уйланым, хәр кызлар килә яшь. Килделәр менә шул ук кызлар, кем аны менә... э, 20 ел элек ике- тыңлаган? э, 20 ел элек. Хәзер аларга тыңлаган 40? идем. Ул апайлар, имә, Сөйлә, сөйлә. искиткеч, искиткеч. Алар һаман аның белән, вот алар өчен краш. Әйе. Ну, ул алар өчен дә Стас Син Михайлов. дөрес- Ә яшьләр дөрес, Алар ул вакытта аларга 20 яшь иде, әйме? Әйе. 20 булса, хәзер 40. Кырык. Хәзер алар милфа әйләнделәр бөтенесе дә, һәммәсе дә. Безнең яраткан категория. Ә бәлки э, Әйе. ә бәлки мода үзгәрәдер менә бу ниләр теге йөзләргә мәсәлән элек мондый булган егетләр модада Стандарт исем нидә булса.

Әйе, ул вот менә. Ул беренче Бөтен рекордларның бере. Ул бит Стас Михайлов кебек. Аның үзенең бер не фокус группасы бар. Анда алар алар рәтенә кемнәр керә? 40 яшьтән алып. Акчалы кешеләр, акчалылар, акчалы апалар. Болар инде бераз гына башка категория. Алар концертларга бармакларын алай куймый. Мең ярым акча төләп. Яшәгән. Ну монда беләсезме, монда бит әле тагын шунысы бар. Хайтып бетерәм. Монда шунысы бар. Кайбер артист чынлап та уйный белә.

Илгәрә инде ничә ел инде ул безнең арада. Илгәрә Илгәрә инде ул үзе ничектер килеп чыга, аны кертергә кирәк. Вообще, вообще хәтта теге плейлистта просто карс Илгәрә инде ярар. Юк, менә нәрсәләр концерт ул барасың, ул программада юк Илгәрә куандыр килеп чыга. Юк, ул менә теге секс вакытында булгалый бит инде шай, э, секс белән шөгыльләнер алдыннан барчасын да әзерлисең. Менә мәсәлән, Син теге э, Алиса, куй әле секс өчен бер инде әйбәт җыр. Анда кайда калды гүзәл балачагы. Кайда минем аэропорт? Я син минем соңгы тукталыш. Вот ритм әйбәт. Ансы Илназ бит. Ансы Гарип. Монда керәм ул бу рәт. Ә нинди э, татар җырлары астында шөгыльләнергә

Чыннан да шундый чакта язылганын аңлыйсың. Менә анда теге ярамый, ярамый үрелә башлаганда кирәкмәгән җиргә. Аннар теге әгәр дә инде теге авыр чаклар була теге бос бос бос бос әйе. Бос бос. Бос бос баган чак. Беләм, беләм. Юк, беләм. Ни? Сез турында сөйләшә башлагач оныттым. Минем нәрсәдер безнең чатырында колтырап торган нәрсә шундыйлар. Шундыйлар. Кем әйдә? Күз яшьләре кип Киткән. Әйдә, әйдә, Яңа дәвам ит. иртә җиткән. Йөр. Әле һаман. Әле һаман нәрсәдер көтәм. Җегет инде йоклап киткән, ә ул һаман көтә. Миңа б- бер бер дус малай миңа әйткән иде, ул үзенең э, кызы белән э, Ул монда мулмус малай. юк юк э, мәхәббәт белән э, менә Шөгыльләнгән, и- да? Якын булганда үзенең кызы белән, әйе. Синсезлек дигән җырны тыңлый. Әйдә, әйдә әле. Машинада синсезлек дигән җырын тыңлый. Без тыңлыйбыз ди. Менә синсезлек. Әйе, синсезлектән. Аха, үзем дә белмим ди. Синсезлекне. Синсезлекне. Әйе. Эльмира Калимуллина миңа әйтә, әйдә берәр җыр язабыз синең белән. әйтәм ну әйдә әйдә ничектер без озак озак шулай теге э, сөйләшеп йөрибез инде кирәк кирәк кирәк кирәк хәзер мин уйлыйм ә нәрсә ничек кирәк эльвира эльмира калимуллина ул бик сексуаль хатын былай карасаң сексуаль артистка әйме килешә ә минем башыма килде мәйтәм эльмира давай шулай эш дейміз шуны жыр язамыз давай эльвира давай язамыз кавказ кісі әйдә енді әйдә енді эльвира әйдә енді һәм мен шундай жыр язырга булдым һәм без без аны бер яздык менә шундый без аны завуалированно шундый скрытый смысллар белән шундый жыр яздык мәхәббәт турында тукайның беренче хәрефләре кебек инде әйе бәлки бәлки әйе без барыбер шундый җырчылар кемнәргә гомумән алганда теге сексуаль темаларга җырлау бөтенләй килешми

Юк, әгәр тукта, менә мәтрүшкәле, мәтрүшкәле чәйне болай итсәң, койсаң, ул теге алтын яңгыр буламы? Алтын яңгыр, алтын яңгыр. Дәрәҗәгә шылам. Шәхри Казан кайчандыр чыгарган үзенең статьясын һәм анда берничә пунктка бүленгән ул. Ирләр авыз белән назлаганны яратуларын барыбыз да беләбездер, әмма җирәнергә, оялырга, иренергә мөмкинбез. Тик юкка, ирегез андый изгелектән соң күп үтенечләрегезне эшләргә әзер булыр. Шулай ук үзегез дә интим җирегезне авыз белән назлауга каршы килмәгез. Ирен, муен, күкрәк, корсак, әкрен-әкрен үбеп төшүдән эреп китәрсез. Әгәр бу этапны үткәнсез икән, 69 позасын кулланыгыз. Икегез дә бер үк вакытта, бер вакытта Валлахи менә вакытта насыйсыз һәм шундый шәп әйбер. Дәртләнә башлады. Туктап, учакка икегез дә утын атасыз. Мин бик курка башладым. Мин янында утырам. Ә мин алга таба дәвам итәм. Менә карагыз, һәм дүртенчесе, төп кагыйдә оялмагыз. Көндез фәрештә булып йөрсәгез дә, төнлә сез ирегез өчен фәхишә булырга тиеш. Һәм көндез дә секс белән шөгыльләнеп булуын онытмагыз. Көндіз де бола міне? Ә, Көндіз де бола. Күндіз де бола. Ішке кетер алдына. Ішке кетер алдына. Иртен де бола. Иртен де бола. Күн сайын бола. Иртен күн сайын бола. Фәриштәдән фәхишәгә бер адым була. Е, ул бит. Әйе. Минемчә, бу әлбәттә ир белән хатын арасындагы шундый уен, бу аларның тормышы. Менә хәтта диндә дә язылган теләсә нәрсә эшләсәгез була. Ничек телисез, шулай эшләгез диелгән. Ләкин сөйләшегез, алдан ук сөйләшергә тиешсез.

Әйдә әле кызык. Әйдә уйлап карыйк. Менә күн Әйдә. диенгус нәрсә ничек атарга аны? Син аны әйт, әйт әле. Мин аны әйттем, мин аны Әйдә. шулай итеп ясаган идем күңел радиосына, әйме? Алар бик ачулар ачулар Күңел радиосы. Э, Юк, күңел лингус. Аңлыйсыңмы? Күңел, күңел биреп эшләргә Әйе. кирәк. Күңел- Күңел лингус. Күңел Аңлыйсыз? биреп эшләргә Әйе, кирәк. Мин алар турында әйткәнем, алар Ну. убери, убери это. Ну ничек инде уберешь аны? Күңел лингус. Хатын-кыз күңеле бездән башлана. Ну, Менә мәсәлән, э, бар бит инде хатын-кыз ирада. Юк, әйдә тагын бер нинди понятие. Мин әйтәм. Синең бар иде. Сөйлим, менә э, бер термин, әйме. Э, шул ук кунилингус белән без әйтергә дә авыр. Ничектер таныштык бит. Телем әйләнми, әйтергә. Димәк. Димәк, әйтергә телем әйләнми. Төкер, төкер. Менә мәсәлән, әгәр дә Хатын кыз ир-атка үзенең шул ук инде иреннәре белән ләззәтле китерә икән, аны ничек атарга? Син аны әйткәйме? Менә шул кызны ничек атарга? Әгәр дә ул менә шулай сиңа ләззәт китергә җыена. Әүлия. Фәрештә. Бәлкем суырпат, суырчык. Без тәгәрәдек җәмәгать. Минемчә,

Әйе. Э, мәсәлән, э, Юсуф Зөләйхада ничек анда тасвирлана, Зөләйха Юсуфны ничек тели, әйме? Ул аны бик нык тели. Ул хәтта кулларын кисеп бетерә анда нәрсәләр җигәндә, әйме? Аның һәм аның теләге э, бик, ну, мин аны беренче беренче укыганда мин шаккатайдым. Шуның хәтле нык теләп тә, Юсуф, имеш, аңа э, бирмәгән. Бирмәгән, әйе. Бирмәгән. Но бу бу бер яктан гыйбрәтле дә, икенче яктан бик э, теге ни, э, теге дулкынландыра торган, миңа яшь баш миенә дулкынландыра торган әдәбият иде, әйе, әдәбият әйбер. Хәтта дулкынланмай. Һәм тагын бар шундый мәсьәлә спектакльләрдә була иде, теге ни, Кәти кәти. Әй, имчәгеңә җиннәр куйган, ялаган. Кычкырырга кирәк. Кирим әле. Аюлы кызы кычкырым әле. Бу да бит үзенә бер күрә теге сексуаль подтекст. Ул бит яхшы яхшы бит. Бу домогательство. Яхшы бит бит. Әйе. Яхшы бит. Яхшы бит. Харис мин. Татарча Харис. Харис мин. Харис мин була ул әйе. Анысы тасвирлана әйе. Ну, минемчә ул безнең әдәбиятта да бар, җырларда да бар. аны Йо, мин теге видео форматта да мин бере ничек теге видео форматта жонасы күбрәк ошый менә калса кирәк миңа да ошый ләкин мин ничектер ни өчендер уйлыйм шәхсән мин оялырмын дип уйлыйм нигәдер менә мин хәзер үземнең ничектер миңа оят кебек үзебезнең милләт өчен әй Э, милләт өчен түгел, үзем өчен. Как мин теге әти белән әнигә карап торган кебек, беләсең? Или анда апаң белән, апаң белән җизнә. Синең әтиң белән әниң шуның белән шул индустрия кереп киткәнсең. Юк, мин юк, мин мин мин Юк, монда да моны күрсәләр дә юк. Мин мине күрсәләр. Ничектер мин үземне аларның шәхси тормышына керәм кебек, хәтта ул эротика булса или порно булса. Сыйфатлы эротика ул. Сыйфатлы эротика ул бит горурлык та тудырырга мөмкин. Мәсәлән,

Да. И ул бит нидер горурлык та уятыр. Ә мин, ә мин моңа каршы килә алам, менә моның белән. Хәзер андый видео бит Ренат Рахматуллин булды уже. Ләкин бер кемдә горурлык кичә. Менә, менә шуны да әйтә алам, менә мин андый видеоларны нигәдер карамыйм. Мин ишетәм аларны кайдыр, но мин карамыйм, чөнки миңа икенче көн аның белән күрешергә кирәк. Мин аның белән оялырмын дип уйлыйм. Ну, мәсәлән, бу, шул, бу менә... аның алдында түгел, бу минем алдымда, минем э, Сиңа ят булачак. Әйе. Әни күрешергә кирәк сиңа кеше белән. Без юк инде. Без сәхнә артында күрешәсез. Сыйфатлы эротика дигәндә, ул бит сәхнә кеше булмаска да мөмкин. Сыйфатлы эротика дигәндә, мәсәлән, син дөрес әйттең, Ренат Рахматуллинаймы? Беренче татар порно актеры. Юк, беренчесе гомумән аның Мөнир Рахмаев иде. Ә. Ни дисәгез дә, иә. Дзюбаның укытучысы.

Менә бүтней берне алып салсалар, миңа кызык түгел була башлый. Мәсәлән, шул ук, э, белмим, кинода, мәсәлән, әйме, менә миңа күрсәтсәләр, мин аны миңа кызык түгел. Ә менә завуалированно менә ах әзрәк кенә пәрдәне ачып бетермичә генә мәсәлән әйе әйе бирәм бирми мәсәлән аның күлмәге шундый менә шәп шәрә чыгып бассам янында хәзер минем алдымда хатын мин шаккатышакмын мин аны не сразу пойму шлагбаум дияшек әйе кит мыннан фахиша дияшек алайса мин сиңа үземнең җырларым мин андый түгел әмәлдә шидәрле күлмәктән чыкса шундыймы пеньюар Юк, пеньюар ук түгел, ә менә аның күлмәге матур булса, һәм ул миңа карамыйча гына яшәп үтеп китсә, әзрәк кенә шөгерәп нәрсәләр алса, һәм үзеннән һәм үзеннән мыгырдый мыгырдый болай. Бу дөньяга һәр бала Минем җырымда. Все. Менә минем уже фантазия башлана. Миңа урын калган фантазия. Җырга башлыйсың или хатын кызга? Син иҗат кешесе бит. Хатын кызга иде менә. Гомумән образга. Безгә татарларга хәзер инде порно индустриягә керергә соң.

Анда бит инде төшерелгән барсы, анда категорияләр билгеле. Анда сиңа аермасы бармы? Менә безнеке, Фәридә, молодец. Ой, карагыз, әтисен беләм, әнисен беләм. Бик әйбәт кыз. Юк, татарлар әзер. Бөтенесе бар. Татарларның нәрсә башкача монда? Кыскасы дөрес әйтә. Юк, категорияләр. Аңладым. Юк, хәзер. Юк, менә яңа татар категорияләре булса. Татар категорияләре булса, мәсәлән, анда группа бушка янында мәсәлән сабантуй булсын инде теге мулат башка кызлар бәрәңгегә кайткан кайттылар бәрәңге утырга кайттылар мунчада мунчадан соң мунчадан соң печәнгә кадәр печәннән соң һәр кеше үз һәр милләт үзенең ни белән шөгыльләнсен дисең дә безнең өчен татарлар өчен инде күптән американнар анда поляклар төшереп бетерделәр шул теге пычрак эшне шакшы эшне эшләгәннәр эшләсеннәр кем тели карый Кем теләми? Ну, әнә өйләнә. Ну, а монда нинди разница? Без барыбер э, чит ил кешеләреннән әллә нәрсә белән аерылмыйбыз. Менә Рә- Рә- Рәдиф әйтмешли. Нишләп аны именно татарча булырга тиеш? Менә мин Юк, ул җәлеп итәчәк, игътибарны җәлеп итәчәк. Мәсәлән, син мен Мин татарча булырга тиеш дими. Җирән, җирән татар әйме? Җирән татар, кара чәчле испан кәрбәре. Кемнәрне, кемнәрне җәлеп Татарларны мы? Татарларны, чит ил кешеләре. Татарларны башкортларны Интердым итә менә без бит инде өйрәндек, э, шул ук э, чит ил мультфильмнарын, урыс мультфильмнарын татарча тәрҗемә итәргә киноларын. Шулай ук э, озвучка ясарга. Татар порноларны озвучка ясарга, анда һәм азагында инде кыз ну, әйтә, әтигә генә әйтмә инде. Юк, туй белән бетергә мөмкин. Никах белән бетергә мөмкин. Әти әни белән таныштыра. Ну шулай дип атала да Зөфәр төне дип. Җәмәгать, әйдәгез әле без. Әйдәгез, тукталып алыйк. Менә, мәсәлән, Идел журналы Мин беләсең нәрсә? Интеллект дигән Идел журналы. Менә монда алар сентябрьдән бирле секс турында яза башладылар. Нишләп? Уку елы башланды. Юк, сентябрь. Что гуглит, что гуглит татар кызын беләсезме? Секс өчен сентябрь бик уңайсыз вакыт. Нишләп? Ул витаминлы, витаминлы организм. Бер яктан карасаң, ә икенче яктан карасаң, балалар мәктәпкә китә. Әйе.

Мишәләр әйтмешли, эцәкләр бит бу. Э, Шунда кадәр. Шунда кадәр. Юк, дөрестән дә мин уйлаган идем, әгәр дә Идел журналында, имә, э, секс турында нәрсәдер чыга икән, анда ниндидер башка, белмим, менә монда Эльмира Нәгыймова бастырырга тиеш. Э, Бу синең хыялларың. Әйе. Юк, Юк, ул баш- хыяллары баш- Юк, инде менә баш монда. Бухареж булса, ул шулай дип ясар иде. нәрсә бу?

Анда, кстати, хатын кызлар гына эшли. Димәк, бу бер яктан гына. Юк, нәрсәгә бер яктан карашлы. Әйе. Мин Идел журналын күз алдыма китерәм бит инде. Монда шәлкем чыккан шигъри шәлкем Фәнил Гыйләҗинең. Без татар милләте үлмибез, әле яшибез һәм без исән, җил исә. Һәм икенче битне алай ачасың да Ә, минем беренче тапкыр ул... Ә, Авыртмады. Юк, алай түгел. Бер, ә, не, кем, кем дидең, Фәнис Гиләҗ дидең? Ну, мин инде болай... Дәвамы икенче биттә үзе язып ал. Үзенеке. Без, без бер качан да үлмәячәк, без чөнки дәвамы киләсе биттә. Секс. Ну, аңлашыла инде. Ни өчен үлмәү? Просто бигә ике бит ябышкан. Шул ук Идел э, журналында әгәр дә хатын-кызлар гына э, эшли дисең бит инде. Димәк, кемгә нәрсә җитми? Бер яктан гына позиция күрсәтә. Шул ук мәсәлән без э, мәкаләне укый башладык, анда менә минем өчен беренче тапкыр ул бик авыр авыр булды авырту кичердем менә мин мәсәлән авырту кичермәдем ә юк ир буларак ир буларак нишләп анда шул теге ир атлардан сорамаганнар ничеган беренче тапкыр бәлкем аның да йөрәге әрнегәндер минем шуны әйтәсем килә менә анда бер э, бер кеше әйтте не идел журналында э, кеше э, заты ул сексны аңлап үсми ул менә белми ничек кая ничек әгәр дә аны тәрбияләмәсәң менә кешене инде яме яшь чактан аңа әйтмәсәң аңлап калмаса алар берсе берсенә ничек икәнен аңламаячаклар на генном уровне бит ул юк бу вот именно что бу галимнәр белән ачыкланган әйбер Галимнәр сынтамы. Юк, мин кайчан тотылган шуңа күрә. Шуңа күрә. Юк, галимнәр аны теге базбызда әйтте просто бирәк. Галимнәр. Ни, Ә менә хайваннарда ул табигый рәвештә, Инстинкт аларны рәвешендә. инстинкт рәвешендә М, бар. стинг. Ә кешеләрдә юк. Ир-атта да бар. Әгәр дә хатын кызда да бар. Бар юк, ул. син аны бардыр, нәрсә аны аңламыйсың, нәрсә кая булырга тиеш икәнен Ничек? аңламыйсың. Өйрәнәсең инде тормыш үзе Аның өйрәтә. эксперимент куярга кирәктер дип уйлыйм. Ну, бәлки хайваннардан күреп аңлап буладыр, мин белмим. Но, но, но шунысы бар. э, Это весна, Маугли, Маугли, давай. Әй, ну, мин- минемчә, хотя бы, что ха- еще? хотя бы методом тыка уже ничектер аңлап була. Төрткәләү ысулы. Шуңа күрә, минемчә, менә мин уйлыйм, әгәр дә кеше халкы менә бүгенгә хәтле килеп җиткән икән, димәк, барыбер ниндидер бер теге тәрбияви рәвештә аның бер нәрсәсе бар. Методичка кирәк, методичка. Методичка ук түгел, бәлки бәлки ул һавада очып йөридер. Юк, менә Юк, барыбер бит инде. Юк, килешәм юк. Методичка буларак Әзрәк кенә тиешле. үскән, Татар теле әзрәк барак. кенә Телдә үскән методичка кешеләр. ничек секс белән шөгыльләнергә? Беләсеңме, аны шул дип язсаң, хәзер сине ни- ни- менә нитеп Эт атачак. итеп. сине. Всё, эт эт булачаксың. Эшлә, кеше ул бит- булачаксың. ул бит теге физиолог яктан, мәсәлән, менә э, ир-ат кеше, менә хатын-кыз кеше, менә шулай мөмкин, менә болай мөмкин. Бу мәсьәләгә арттан карасаң була, алдан карасаң була. Теге Өстән, өстән. Үзең үзең карасаң. Ират ират табу. Ярам әйе. Ул бит шулай әйтсәләр әйбәт булыр ул. Әйе, менә шулай булыр. Никахтан соң дип әйтсәләр ярар. Ират белән ират, шли вон отсюда. Аны ничектер теге матур иттереп, әгәр дә бер яктан фәнни яктан язсаң, икенче яктан шул безнең гореф-гадәтләрне әзрәк тигез генә булса да теге мораль өстәп җибәрсәң, миңа калса менә теге монда монда беләсең нәрсә бар нишләп аны беркем язмады бит аны беркем язмады рабит абый да язмады беркем язмады язмады Яллар да шулай. Мин бер кинода караган идем, анда имеш э, теге мөселман э, теге дөньясы инде, ничәнче гасырлар э, егет белән кыз өйләнешәләр һәм шунда теге кызга апалары, зур апалары, имеш аңлата, ничек. Менә әгәр дә әгәр дә ул армаса, син арсаң, әйтергә тиеш түгел, менә шулар әле димме? Һәм егеткә дә аңлаталар, менә шулай, шулай, шулай. Хәзер бу институт юк бит. Менә апалар институты аңлата тора. Апалар, ә Ә Алар егеткә- хәл киресенчә бордылар. Алар Ә Ярамый. егеткә абыйлары Аларны теге формировать ителә хәр. теге коллектив. дядялары ниләре аңлата менә син әгәр дә теге хатын кызга ләззәт булмаса туктарга тиеш түгелсең дигән кебек менә шундый бер Мгм. ниләр. һәм ничек ул була бу инде үз- институт дигән кебек инде Ну, әйеме? теге Бу- кияү мунчасы, анда келәткә ябылыр. менә Ул әйбер бәлки юк бит инде хәзер. Кияү мунчасы кияүгә чыкканчы була инде ул хәбис. Кияү мунчасы бетте. Өйләнгәнче. Әллә ни бу хәзер. Юк инде барыбер теге аннар бит инде күпмедер яшәргә тиешләр алар баштан килен ягында, кияү ягында. Һәм башка сан. Менә без моңа барып җиткәнбез икән, әйме? Әйдер, әйдер. Теге татар телендә андый контент кирәкме соң дигән. Бәт. Мин хаман ихтыяҗ, мин хаман уйнап утырам. Ну, рус телендә бар. Рус телендә бар, әйе. Бездән кимсең. Аңлыйсызмы? Безнең үзебезнең бер нибез. Ким дип хәзер бөтенесе 9нчы каттан сикерсә, син дә Юк, шулар белән кушылып сикерәсең. Бераз башка тема. Не, мондый. Минем һәр вакытта шуны әйтәсе килгән иде. Дөрес әйтәсез, сез баштан ук не, менә тәрбия кертергә тиешбез. Әйе. Дөрес тәрбия. Һәм аны хатын-кызларга да күбесенчә хатын-кызлар безне әрлиләр. Шамалар безне бозалар. Тәрбиясез булган өчен. Тәрбиясез нәрсә куясыз инде. Нәрсә, моны нәрсә инде бу? Нәрсә урыша, урыша, урыша башлагач та. Хәтта менә бу безнең безнең безнең. Менә бу темага да ябырылачаклар. Урыссыз. Әйе. Менә Иманым Камил дип әйтәм. Алдан ук әйдәгез теге видео. Вафу үтен дип соңгы. Водолазлар Мин әзерләп куйган. Күрт водолазка. Мин әйтермен, мин я дөрес ишеккә кермәдем дип әйтәчәкмен. Дөрес ишеккә. Дөрес. Ләкин барысына да дөрес җавап бирдем. Я не в ту дверь зашел. Әгәр дә әгәр дә кем кемнедер рәнҗеткән булсабыз, бәлкем теге дөрес аңламас. Кемнеңдер күңеленә тигән булса. Бәлкем без тәҗрибәсез дә әле, хотя тәҗрибәле бит инде. Юк инде Илгиз безнең белән. О, әйе. Әйтеп бир әле теге фикереңне. Менә син башта. Юк, кирәк дигәннән, кирәк, кирәк дигәннән, кирәкме ул безнең халыкка дигәннән. Чөнки кирәк түгел. Теге Альмир апаның сүзенә тагын кайтып карасак, чыннан да безнең халыкыбыз аның турында беркайчан бик кат уйламаган бит инде. Уйлавын уйламаган, Уйланырга әмма вакыт- шөгыльләнгән. Шөгыльләнгән. Җаен тапкан, үзләре белгәннәр, менә Илгиз әйтмешли, кандыр, ничектер. Моның туп-туп-туп турында туп-туп хәзер йөргәннәр теге бит сүз болай. куертып, аңлатып, бу безнең ми- милләт өчен, халык өчен андый мөһим мәсьәләләрдән түгелдер ул. Методичка кирәк дип уйлыйм. Монда бит әле теге Гигиена полов дигән ни, дәрес Мин просто язам аны, ничек күрәсез, Э. сатырга микән ул әйтеп. Мәсәлән, авылларда элек Әйме? 12 шәһәр бала, 10 шәһәр бала. Әйе, булган бит. Бу нәрсә дигән? Тупырдашып үскәндер. Мәхәббәтләре каты булган. Бик каты булган. Әйе. Бәк каты булган. Аптекаларына чаршыгын. Улакта алар булмаган. Булмаган ди. Әйе, авылларда инде. Барар бар пәдәле. Изгере номер 2. Буш вакыт бар. Әлегә сыерлар безнең уҗымда, бәлкем Өлгеребез. Шәбез тәне менә. Менә ничек татарлар, менә яра, татар, менә мин татар егете, татар кызы белән хәр аралаша башласам, ничек миңа матур иттереп, аңа менә Э, теге ишарә ясарга кирәк менә әйдә бәлкем синең белән синең түтәлеңә бер ике мин ишетмәй ишер утыртыйк әле мин ничегрәк аңлатырга кирәк ниндәйрәк намеклар әйдә уйлап карыйк әле менә шуңа күрә методист кирәк та инде мәхәббәт иң беренче мәхәббәт мәхәббәт белән мәхәббәт белән секс ерак түгел барыбер менә беләсеңме яшь чакта шуның хәтле башка бәрә беләсеңме син шумасың шул хискә һәм еш без сексны теләү белән мәхәббәтне бутап Э, менә китәбез каядыр кемдер өйләнә иртә кемдер нәрсә кемдер э, секс э, сексны аерып мәхәббәтне аерып каядыр чит илгә йөреп үзе ну яратып йөри кемдер өйләнеп шуннан секс гигантка әйләнә бара әйе менә менә минемчә кайчакта без бутыйбыз секс белән мәхәббәт дигән төшенчәне кайчакта просто секс кирәк мәхәббәтсез Яра, Илгиз үзенең фикерен әйтте. Юк. Юк, менә теләген бар бит андый теләк. Или юкмы сездә андый? Бар. Рәхмәт. Мин синең якыныңа. Менә әгәр дә әгәр дә ниндидер бу өлкәдә тәрбияви мәгънә салырга теләсәк без, тәрбияви. Монда инде синең мәхәббәтсез сексың булырга тиеш түгел дигән орлык сал, сал, сал, салсаң балаларга барыбер ничектер дөресрәк булыр Юк, һәрбер кеше үзе сайлый инде, кемдер мәхәббәт белән шөгыльләнә, кемдер э, Кемдер шөгыльләнә генә. шөгыльләнә генә мәхәббәтсез. Ул бит теге секс һәрвакытта да мәхәббәтнең күрсәткече түгел. Шуңа күрә Менә теге шундый бар рәвешле. ихтыяҗ дигән нәрсә, мәсәлән, анда и- и- и- ир-ат шул ук авылда мәсәлән яшәп ята, анда авылда Вариантлар күп түгел. Иратлар күп түгел, яртысы исерек эчеп инде бөтенләй үзенең теге көчен югалткан дигәндәй. Дәрәҗәсен. Әйе. Анарга шешә булса, аңа нидә берәрсе секс та кирәк түгел, шул секс белән аракы аның бер инде ул. Хатын кыз менә э, йөри инде ул, менә авылда ират юк нормальный. Менә хатын кызга нишләргә? Нинди дә булса теге Бигрәк җиһазларны фундаменталь проблемаларны күтәрә башлады. җиһазларны кулга төшерергәме? Е, Ул да бит инде дөрес түгел.

Тыныч кына анда 40 бала тапканнар. Әй бит, анда ниндидер теге аларның методичкалары да булмаган. Аларның бер нәрсәләре дә булмаган, ничектер Монда тапканнар. барысы да. Әйе. Димәк, Ул бит һәр инде- кешедә ниндидер ул бит инде күңелдә- программа бар инде. Аларда ниндидер программа булган, аннан аннан э, Инстинкт. Әй, аннан дәвам иткәннәр, аннан менә бу кабил хабилләр, алар аерылганнар, әйме ике кавым булып эш- яши Менә. башлаганнар. Аннары бер э, кавым икенчесенә барып Менә. кунакка йөри башлаганнар. Шуннан бит инде ул әкрен генә э, бозыклык башланып китә. Әйе. Аңа, аңа хәтле бит әле теге никахтан тыш э, ниндидер мөнәсәбәтләр булган дигән сүз килми. Менә шуннан гына барлыкка килә бит ул менә бу әйберләр. Монда күбрәк методичка, син кырыйга тайпыла башлаган башлаган мәлдә бик үк төпкә төшмәс өчен кирәк кебек мәсәлән менә үзең әйттең ич кирәк ул барыбер юк юк юк менә мәсәлән әгәр син дөрес яшәргә тырышасың икән әйе син инде монда син аңлам сиңа методичка кирәк түгел син монда бар анда барыбер үзеңнең методичкаларың әйе үзеңнең уйларың фикерләрең инстинктларың ә инде Син ниндидер теге табигать законнарын, дини нормаларны боза башлыйсың икән, менә монысы инде син каядыр төшеп киттең. Ләкин әле җәмгыять ул сиңа рөхсәт итә бу әйберләрне. Да әзрәк хыянәт итеп йөрисең, син нормальный, син күп кеше шулай эшли, син син син гражданин тегеләй болай. Менә мондый очракта сиңа инде сокланырга кирәк, тегесе итергә кирәк, болай итергә кирәк, не полиция. Вот. Менә монда инде бер дәрәҗә, әйме? Менә монда сиңа методичка кирәк. Әйме? Тегесен дә югары дәрәҗәдә методичка кирәк түгел. Менә монда сиңа инде методичка кирәк. Ә инде аннары гомумән син җәмгыять ниеннән дә гомумән теге афишировать итеп бер нәрсәне инде

Өченче урында чувство юмора, өченче урында компромисс һәм бишенче урында секс. Онып ятам да. Хәзер менә. Бишенче урын. Шуңа күрә без- Юк, Чак. бәлки, бәлки Ә нигә миябайга бишенче барады урында гына? ул. Ә, бу Киресенчә булырга тиеш Киресенчә. түгелме менә? Беренче урында Юк, секс. әйт- әйтәләр бит Юк, теге. син, син башта, син башта бер әкиләрен тәсен, һәм шул барысы да секска килеп төшә. Ә монда бит киресенчә ул бишенче урынга куйдылар. әбинем әбинем дисә ул мына былай Юк, Юк, сонда гүзәл. пять Һәрбер- неотъемлемых ул ягъни обязательно база, база база. база. на пяти столпах Әгәр дә менә секс беренче урында торса, бу барыбер беренче урынга күрсәтәм. Ә, ул әгәр дә әйткән булса беренче урында секс дигән булса үз үзенә карата теге ана ул бит инде барыбер кеше арасында йөри торган кеше Мин- апал мин- апалар а- абыйлар аннар кара әле гөлназ монда гаиләнең Секс төбендә турында. секс ди Юк, монда Ә, беләсеңме? беренче урында да- Димәк, ә, Димәк, беренчесе булмаса, икенчесе булмаса, өченчесе булмаса, дүртенчесе булмаса, бишенчесе булмый, булмый. Минемчә, әле бит аңлыйм, аңладым сине. Аңладым сине. Ул әйберләрсез секска хәтле бар. Әле бит тренингларда шундай әйбер бар. Мәсәлән, сиңа анда әйтәләр, э, яз иң теге үзеңнең э, максатларыңның иң ниләрен, иң мөһимнәрен. Һәм син яза башлыйсың анда 1 2 3 һәм әйсең әйтәләр анда э, беренче эшсен алып ат. Бу яшерен. Бу синең чын түгел, бу синең чын түгел. Мин генә аңладым, бу яшерен түгел. Текст белән язылган, дөресен әйткәндә, аның секс беренче урында. Ялып язган аңа. Шулайдыр. Бәлкем әйләндерергә кирәктер. Әйләндерергә кирәк. Әле кирәк. Арттан алга. Менә, менә, әйдәгез менә, киттек менә. Менә мәсәлән, беренче урында секс. Икенче урында компромисс. Өченче урында чувство юмора, честность и надежность. Менә! Күрдегезме? Туры килә. Димәк, ул Әйләндергән. Ну, Гөлназ, ну, Сафарова, ну, яшереп куйдың син, ну, молодец. Әфәрин, әфәрин, әфәрин. Юк, миңа калса бар, мидилдә булса методичка ясарга кирәк. Менә башта юк дигәнең син. Кирәк, кирәк. Абыйны тыңладың да? Дәлиләгәч, мин кирәк димәдем. Алдан ук әйтеп, син кирәк дидең. Дини тәрбия белән, аңлыйсыңмы аны? Матур шундый. Ну ярар, мин хәзер барыбер әйтәм. Әйтәм, чират буенча. Бөтен кешедә, бөтен кешедә дини түгел һәм һәм күп кенә кешегә ул дини тәрбия аңа берәй бер дә түгел. Шуңа күрә моны Ә теге дини якка гына борып куйсаң, теге динле кешеләр генә аны кабул итергә мөмкин. Бәлки, бәлки бар. Юк, мин дини генә димим. Юк, аңлыйм, аңлыйм. Бәлки бардыр нинди бер чынлап тор теге психологлар, ученыйлар, теге галимнәр алар бер төрле матур итеп. Мәсәлән, без барыбыз да беләбез, уңга сулга теләсәнчә эшләп йөрсәң, Синең э, ни, чир дә табасың, нәрсә дә аерылышасың, нәрсә, әйе, әйе. Синең теге тормышың, моны инде безнең теге, безнең культурабыз, ничә гасырлар буенча килгән культурабыз инде моны белә, шуңа күрә ярамый. Моны кешегә әйтсәң, ярамый, э, ярамый, ярамый. Игездән кеш шул сүзне. Моны кешегә просто ярамый дисәң, ул аны аңламый да. Ә если син аңа чынлап торып әйтсәң, менә кара, менә Ә, Монысы шулай. Менә күрше Фәрит авылдагы абыең шулай теге ни харап булды хәзер эчеп йөри беркеме юк нәрсә нәрсә. Менә теге тәҗрибә белән ул барыбер кирәк һәм ул безнең э, ниебездә сакланып калган. Минемчә бәлки шулай итеп аны бер төрле матур итеп кешегә Олы әле яшьләргә түгел, олы кешегә дә кайберсенә кирәк андый методичка, минемчә. Әйе. Ә, мин баштан ук айттым кирәк дип. Әйе. Ярый, өлкән кешеләрне тыңлап баштан, аннары Юк, мин әйттем өчен мин килешәм Рузалиның белән. Юк, бәлкем теге методичка буенча гына түгел. Әдәп менә, әдәп булырга тиеш, шул нидә. Методичка буенча гына түгел, гомумән менә нинди фикер. Мәсәлән, шул социаль челтәрләрдә һәм инде төрле масса күләм матбугат чараларында татарча секс турында язу. Миңа калса бер яктан Э, ноу-хау рәвешендә теге өлкәнрәк кешеләргә консерватив рухтагы кешеләргә туры килеп бетмәс әмма дә ләкин заман кешеләренә менә татарча җиткерү чөнки тел дә күчә мәгълүмат та күчә һәм э, без инде ниндидер башка мәйданчыкларны эзләмибез каядыр ә рус телендә тегендә язылган мәкалә бар иде син кереп китәсең аннары бетте китте ә монда үзебезчә Татарча. Татар халкын әзерләргә кирәк аны. Бераз гына әкрен генә Ә кеше күнектерергә. үзе сайлый, укыргамы миңа, укымаскамы? Әби бабайга әгәр дә ул кызык түгел икән секс турында татарча язылган, ну укымый инде ул аны. Яшь кеше мәсәлән, мин укыр идем. Без укыйбыз да аны. Шунысы гына укыйбыз да инде. Как раз таки, безгә аны сык- Юк, мин картайгач та, э, бәлкем шулай әйтермен. Юк инде, нинди секс инде. Нәрсә аның турында сөйләшергә. Әгәр дә Ладно, тор- без сөйләшик. тормышыңда бар икән ул, Үткән син аның биткән турында инде. сөйләшәсең. Юк икән ул, аның турында сөйләшмичә. Ә вот менә акыл өйрәтергә секс буенча менә ансы миңа калса теге артык кирәк нәрсә түгел. Чикләрдән генә чыкмаска кирәк. Әйе. Яшәргә кирәк. Бар бит Россия законнары. Яшәргә икән, яшәргә. Бар дини законнар. Менә шуның арасында сексны кыстырасың да инде. Шул ике баган арасында. Ничек кыстырасың аны? Әйе, и все. Кыстыру. Шунда кеттең генә клип әйттең. Менә шундый нәтиҗә менә. Киләсе тапшыруда без Сүгенүләр турында сөйләшербез.